Kia ora ki a tātou katoa, ko Kare Tāwiramu Paora taku ingoa. He kaitākaro whutupō rāhau mō te kapa o Whetu o Te Raki Paewhenua. Engari, kua tau mai mātou ki tēnei wāhi, te whare hākinakina o Crossroads Kia Maia. Ko te tikanga kua tau mai mātou ki konei, nā te mea, ki ōku nei whakaaro, ko ngā whakaharatau ka mahia e mātou ki roto i tēnei o ngā whare hākinakina, ka pēhia ahau kia āhei au, Ki te tango i ngā mea ka ako ki konei, kia haere atu te whira o te kapa o Te Raki Pae Whenua, engari ko tēnei tau te tau tino uaua, nā te mea kua hoki mai ētahi o ngā whetū mai tāwāhi ki te tākaro i tēnei kēmu, nō reira ko te tikanga kia ū pai au ki ēnei o ngā mahi ki tēnei whare hākinakina. Āe. Te waru karaka, waru karaka i te ata, ā, ko tōku mahi tuatahi, ā, ka haere ki waho, ka oma i ngā rōri, ā, katahi ka, ka haere ki, ki te mahi. I tā, i tāku hokinga mai a te whā karaka, ka tau mai ki konei, ā, ki tēnei o ngā whare hākinakina, Ā, e maha ngā, ngā nekehanga rerekē ka mahia e Mātou ki roto nei, ā, kia āhei Mātou ki te whakapakari i, ā, i te tinana, āe, engari, ā, i te hinengaro hoki, ā, me te ngākau, nā te mea i te wā kei te poupou haere te hau, ā, ko tō ngākau me tō hinengaro te mea ka pēhia koe kia oti ai ngā mahi nō reira. Koirā ngā mahi, ā, matua ki konei, ā, e maha rawa ngā. Ngā hiki me oti i roto i te wā poto. Engari, orite ki te whira, ka oma mātou ki konei, maha rawa atu ngā oma, nā i te wā ka mutu te oma, me hoki mai, ā, me hiki i ētahi atu o ngā, o ngā, ngā nekehanga, katahi ka oma anō, ka pērā mō te, mō te āhua rima ki te tekau meneti. Ā, he pai tēnei nā te mea i te wā ka tākaro mātou tonu te whīra ā whutupōro, ā, ka whakapau mahi koe, ā, ka haere koe ki te mahi i ngā mahi katoa, maha rawa ngā mahi ki runga i te whīra, ā, te oma, te, ā, te ruku, ā, me ērā mahi katoa, āhuatanga katoa, engari, ka pau, ka pau tō hau. Ā, ko te, ko te mea pai o tēnei, ā, tēnei tūmomo whakaharatau, ka whakakoia koe i ngā, i ngā tūmomo āhuatanga kia taea e koe te rapu i tērā hau kia whakakī tō tinana anō, ā, kia haere tonu koe. Tokomaha ngā, ngā Māori te haramai ki konei, ā, nō reira i te wā kua ū tātou katoa, ā, Kua ū ngā Māori katoa ki raro i tēnei tuanui, ka tau mai te āhuatanga o te whānau, ā, o te hoa, nō reira, i ngā wā katoa, he rēhi kia ko wai ka, ka tū, ā, ko wai ka tū hei rangatira mō te rā, ana, i oti ai ngā mahi i te tuatahi, me te wā poto, ā, nō reira. Tino, tino pai era, era tumomo ahuatanga me te, me te whakaharatau. A orite ki te, ki te tima o te raki pae whenua, i te wae omaoma haere ana matou, a, me te reehi matou nga wa katoa kia, kia ahei koe ki te tu hei rangatira mo te ra. Apuapu awata, a, me ki nei, kia ahei te hunga Maori, Katoa te kite i a mātou te hunga kaihākinakina e mahi ana i ā mātou mahi. Ko te tūmanako ia ka kite e rātou i ngā hoa ka puta mai i tēnei hākinakina. Ā, he whainga māku a te Rokune Whakaaro te 23 o Kohitātea. Kua uru ahau ki roto i tāku whakataetae tuatahi mō tēnei tūmomo hākinakina te CrossFit. Kei roto i ngā, kei raro i te maru o Ngāti Kahungunu tēnei whakataetae. Engari, ko tāku he oke ki tā te urua oke kia angitu ai tēnei o ngā whakataetae. Āe.